Ydyn, r'yn ni 'ma ger y prif gylch yn adeilad ITV Cymru, lle fyddwn ni'n trafod pynciau llosg y gymuned wledig am yr awr nesa' 'ma. Ac o gyllid i gynaliadwyedd, o TB i'r tywydd twym, ma' 'na ddigon i'w ddweud. Lot o pobl yn paco lan, yym dim achos o oedran, achos bo' pobl ddim yn gweld dyfodol yn ffarmo. Ma' 'da fi wir bryderon am y bobl ifanc sy yn yy dechre mewn yn y busnes nawr. Gyda popeth yn yy yn mynd lan, mae'n mae'n job i ni i trial fyw i fod yn onest. Achos y rhyfel sy'n bod mlaen yn Iran a pethau fel 'na mae'r fertiliser a diesel coch wedi yn well off dwbli. Dwi'n poeni am y cynnydd o fewn trosedd cefn gwlad yn Sir Benfro yn enwedig ar hyn o bryd. Sdim digon o cefnogaeth ariannol yn y byd fferm- ffermo Mae angen i'r Llywodraeth wneud yn fwy. Brys Llath yw'r yr un gynta a top of the list o'n gweud. Amser yn blwyddyn diwetha o'n i ar di 44 pence a litre a nawr i nawr i 29 pence a litre. O'r busnes TB sy'n becso mwya o ffermydd fydden ni'n gweud. O'n i di bod ar y ffarm adre a trwbwl gyda TB. O'n i di colli dros 190 o wartheg mewn tair blynedd. Mae e'n danto dyn. Rhai o leisiau cefen gwlad yn fan'na, ac mae yna fwy o leisiau cefen gwlad 'da ni fan hyn yn ein cynulleidfa ni heno, yn barod i herio a holi ein panel ni. Ac ar y panel, mae Llŷr Gruffydd, Gweinidog Cabinet Plaid Cymru dros Wytnwch Gwledig a Chynaliadwyedd. Samuel Curt, cyn aelod o'r Senedd i'r Ceidwadwyr, a Fflur Roberts, merch ffarm a darlithydd amaeth. Croeso cynnes i chi'ch tri ar y panel a diolch i chi am ymuno â ni. Croeso i chi yn y gynulleidfa, a chroeso i chi hefyd i Pawb a'i Fam. Ac heb oedi, rŷn ni'n mynd i symud yn syth ymlaen at ein cwestiwn.

Diolch, Caryl.
Cyn bod ni yn clywed wrth y panel, ga, gai ofyn i ti roi syniad i ni, rho flas i ni o'r coste, uh, y coste mae ma ffermwyr yn wynebu ar, ar hyn o bryd? Ie, yeah, jyst ar y ffarm ni adre, ti'n mae coste gol cynnyrch i mewn, y gwellt, y bwyd, y peth yn coste, ac heb sôn am tod, y, y lloge hefyd, ar y pres dyn ni'n benthyg os di pyn yn ôl i gael i gael um, symud ei busnes ymlaen, mae cost yna'n codi wan, ac efo, so mae gen i frawd eisiau dod adre i ffarmio hefyd, ond mae cost o gael o adre wedi cynyddu, di'r ffarm yn gallu cynnal mwy na un teulu ar y funud, fel oedd o yn yr, so, nôl yn y 1930s, ond gallu cael 23 teulu mewn un tir ydyn nhw ac yn, ac yn byw fel la. Oeddi hynny jyst ddim yn bodloni ddim mwy, ond mae angen y staff na arni adre i gallu, gallu, gallu ffarmio. Costau ffermio.
Unrhyw un arall fan hyn yn, yn gyfarwydd â'r costau yma? Pwy, pwy arall sydd yn gweld costau yn, yn cynyddu? Ie, reit yn y cefn fanna, aros i'r maic eich cyrraedd chi. Na fe? Mae'n ffarm ni'n ffarm fynydd.
Uh, mae'n costau ni yn, yn gynyddol yn, yn, yn cynyddu. Um, yn anffawd yw yn anffodus bod ni'n gorfod torri nôl er mwyn cwrdd â'r costau hynny'n gyson, a dim ond hyn a hyn o dorri nôl mae dyn yn medru wneud, ac ni wedi wneud yn nawr ers deg mlynedd ar hugen. Um, ond yn fwy na hynny, fi'n credu, i ni'n ni, ni parhau i gynnyrchu cynnyrch gwbl hanfodol graidd, a'i werthu fe bron a bod dan bris y farchnad, dan pris i gynhyrchu fe. Tra bod hynny'n bodoli, oedd yn hen system ni oedd i fewn i Ewrop, a mi oedd y system yn un dadgolledig ni am wneud hynny. I ni bron a bod wedi anghofio'n llwyr bod angen wneud hynny nawr. Um, ac yn anffodus, tra'n bod ni'n dal i gynhyrchu cynhyrchion craidd a'i gwerthu nhw ar bris, mae teuluoedd yn medru fforddio, achos os i ni'n mynd i gynyddu pris bwyd, byddwn nhw'n methu fforddio rent, byddwn nhw'n methu fforddio'r morgais, byddwn nhw'n methu fforddio prisau ynni, y cwmnïau hynny sy'n elwa ar y ffaith bod ni'n gwerthu dan pris dylen ni fod yn gwerthu fel arfer. Um, tan bod rhywbeth yn dod mewn i ddigolledu, tan bod hafalu ar hynny, wy'n credu bod y ffaith bod yn costau ni, hyd yn oed yn aros fel maen nhw'n awr, yn mynd i fod yn rhywbeth andwyol reit. Diolch yn fawr, chi'n sôn am Ewrop fyna a chostau bwyd, fe, fe ddewn ni i drafod rheini mewn mwy o fanylder maes o law. Ond pa, rhwch flas, rhwch syniad i fi o'r, o'r costau yna. Unrhyw beth arall, beth yw'r pethau yna sydd wedi cynnyddu Ie. Pwysau gwrtaith sydd ddim i fyny, mae'r uh, problemau yn y byd a mae hwnna'n effeithio ar beth sy'n digwydd yma efo pethau dyn ni'n cael mewn fel gwrtaith a, a golew. Mae'r ddau beth yna wedi effeithio'n drwm iawn ar, ar ffermio. A, a, a chi fyna hefyd? Wrth gwrs, mae periannau wedi costi, costi tipyn mwy nawr o, o gost o beth oedd cael o blaen. Ewch chi nôl rhyw 20 mlynedd a byddech chi'n gwerth rhyw gant o ŵyn a ydych chi'n prynu tractor neu falle pi- pick-up newydd. Ond erbyn heddi, ydych chi'n mynd dwbl, tr- tair gwaith cymryd yna o werthiant defaid neu wartheg er mwyn dod i ben a prynu y peiriannau yma mewn. A ni, ni fod mynd mwy effeithiolrwydd, a ni mwy effeithiol nawr na ni wedi bod erioed fel cynhyrchu bwyd, a dyn ni'n llai o arian ar ôl yn ein pocedi ni. a mae safon byw nifer o ffermwyr yn tipyn is na fe perthi person gyffredin yn y wlad yma. Na fe, wel, Llyr Gruffydd, fi'n mynd i ddod yn syth atoch chi. Uh, chi wedi clywed y costau, yeah. chi wedi clywed y pryderon fyna. Beth ych chi'n mynd i wneud amdano? Wel, mae'n mae ddarlun heriol, a fel i ni wedi clywed, mae yna lot o ffactorau sy'n dylanwadu ar hynny, sut i hwnt i uh, reolaeth nifer ohono ni. Maen nhw'n uh, broblemau rhyngwladol pan mae yna rhyfel yn rhyw crai, ni'n teimlo'r effaith yn syth yng Nghymru pan mae'r uh, cilfor Hormuz yn cael, i ni eto yn teimlo yr effaith yn syth. Felly mae yna ddarn o waith dwi'n meddwl i drio uh, isolatio'n hunain o'r rhai o'r grymodd yna drwy dyfu marchnadol do domestig, Cymreig a Phrydeinig uh, ar gyfer peth o'n cynhyrchiant ni. Um, mae yna sawl agwedd i'r cwestiwn a mae yna sawl ateb o ganlyniad i hynny fydden ni'n gweud, mae hynny'n un ohonyn nhw. Um, mae eisiau edrych ar drio cynorthwyo ffermwyr i gynhyrchu yn fwy effeithlon, yn fwy a bod yn fwy cynhyrchiol. Mae yna un agwedd o'r cynllun ffermio cynaladwy fydd yn agor nawr diwedd mis yma fydd yn grant cyfalaf ar gyfer peiriannau a'r cyfarpar sydd angen ar ffermwyr i helpu gyda felly'r broses o chymod, trio bod yn fwy effeithiol a gallu gwneud mwy gyda llai hefyd. Mae hwnna'n rhywbeth um, sydd ddim yn hawdd. Mae'n hawdd i wleidydd i weid na mewn stiwdio fel hyn, wy'n gwybod, ond chymod, mae yna le i ddefnyddio arloesedd um, ac ymchwil a datblygu er mwyn trio gallu bod uh, yn fwy effeithiol hefyd. Ond, ond, ond y pwynt arall dwi yn yeah. meddwl yw 'y ni'n colli gormod o werth y bwyd wedyn pan mae'n dod i brosesu. Mae eisiau cadw mwy o brosesu yn lleol, cadw'r bunt yna'n lleol yn cylchdroi o fewn uh, yn cymunedau gwledig ni, felly mae hwnna'n rhan o'r ateb hefyd. Uh, felly mae yna wahanol strands, dwi'n meddwl, i'r approach sydd eisiau arno ni, um, a fydd e ddim yn hawdd i dynnu bopeth at ei gilydd, ond yn sicr le mae'r Llywodraeth yn gallu helpu, mi fyddwn ni'n trio gwneud. O'n i'n jyst yn, hyn o'n i eisiau gofyn, oedd, ni wedi gweld Andy Burnham, y Prif Weinidog newydd, y Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, Yy, mae fe 'di bod yn 'i swydd am ddeuddydd, a mae 'di cyhoeddi yn barod bod e'n mynd i dorri VAT, treth ar werth, ar ar filiau trydan. Mae 'di cyhoeddi hwnna'n barod. Oes 'na unrhyw beth allwch chi wneud yn Llywodraeth Cymru fydd yn mynd i'r afael ac yn cael effaith uniongyrchol fel hynny? Wel, yn amlwg, mae'r pwerau sy gyda ni'n wahanol iawn i'r pwerau sy gan Brif Weinidog y Deyrnas Unedig, ond mae yy cynlluniau buddsoddi yn y diwydiant yn, yn rhywbeth i ni yn gallu wneud, rhywbeth i ni yn ei wneud. Uh, mi gyhoeddon ni ddiweddar hefyd uh, cynllun uh, buddsoddiad benthyciadau i'r diwydiant hefyd ar raddfa fenthyg isel, chymod, gyda thaliadau nôl yn hyblyg i adlewyrchu natur y diwydiant o ran taliadau tymhorol ac yn y blaen. Felly, chymod, le ni yn gallu bod yn hyblyg, le ni yn gallu camu mlaen uh, a chynorthwyo, mi newn ni hynny. A falle bod e ddim wedi digwydd i'r graddau bydden ni gyd wedi dymuno yn y gorffennol, ond yn sicr mae yna gyfle nawr, a'n uned i bod ch'mod, yn y rôl ers dau fis falle i ddechrau symud i'r cyfeiriad yna yn fwy penderfynol. Mm. Fflur, Roberts, ga i, ga i ddod â chi mewn fan hyn. Effaith y costau yma ar y ffermwyr. Beth yw'r hyn i chi'n ei weld yn, a, a, a'r hyn i chi'n ei glywed am yr effaith, wel, yr effaith bersonol o bosib mae'r costau yma yn cael ar y ffermwyr? Ie, yeah, so yn union fel ddedodd Caryl, um, mae gennym ni fferm deuluol um, yng nghanolbarth Cymru. Um, Dwi gorfod myn' allan i withio dwi methu gweithio llawn amser ar y fferm adre. Ond ma'r cyrnys- yy coste cynhyrchu ma'n iawn deud neud mwy efo llai ond ma' raid i ni mae pwyse ni ar allgyfeirio i gallu cario'r busnes ymlaen on' ma' 'na hefyd straen so t'mo' m- ma' access i ni yn croesi rhan fwya o o dullia ar allgyfeirio allan y coste o gwneud hynny a wedyn yr ôl-daliade cyn i chi hyd yn oed dechre neud proffit Yym, dwi'n meddwl bod rhaid i Llywodraeth Cymru gwrando a- efo ffermwyr a wneud rhywbeth amdano a bod yn gefn i gwerthu'n stori ein cynnyrch. Sam Kurtz, beth be wnewch chi o'r o'r sefyllfa fel mae ar ar hyn o bryd? Yy wel ma' fe'n drist a dorgalonnus y pwyse ma'r y diwydiant amaeth o dan ar ar hyn o bryd a os ni'n edrych ar y cyllideb amaeth Ers dyna nhw hyn ni wedi gweld twf ers 2016. Dylse fe fod gyda chwyddiant lan rywle tuag at 500 miliwn ond rownd 338 miliwn yw e ar hyn o bryd. Mae hwnnw arian sy'n cael ei busoddi mewn i ffermwyr a sdim ffermwyr yn iste ar arian. Maen nhw'n busoddi, maen nhw'n prynu'r pethau newydd, mae'r blant yn mynd yn ysgolion lleol, cefn gwlad Cymru, maen nhw'n gweld twf os mae yna arian gyda ffermwyr yna ble mae'r cymunedau gryf yn dod o. Ond mae'r pwysau sydd ar y sector ar hyn o bryd yn dod o bob ochr. Be sy'n digwydd yn San Steffan, be sy'n digwydd yn lleol a Tramor hefyd. A wedodd Fflir yn gywir ar uh, arallgyfeirio er, eng er enghraifft. Mae mor gymaint o ffermwyr nawr wedi arallgyfeirio mewn i bythynnod a pethau fel ni, a wedyn mae polisi yn dod mas ar 182 o noson e a'n boeni a, a cosbi ffermydd ochr ni. So, pob amser mae ffermwyr yn trial cymryd stepau mlaen a bysoddi a tyfu a creu swyddi a, a gofalu ar ôl y cymunedau lleol, mae rhywbeth yn bwrw nhw'n ôl, sef y tywydd a pethau sonwn nhw gallu reoli drosto yn well, eu llewod O'n i'n mynd i holi beth allwch, be, be, be sy'n gallu cael ei wneud i, uh, i, well, na, i atal hynny? Gweithio gyda'r sector, a mae'r iaith, a gwedau hwn gyda llir yn ystod drws nesaf i fi, mae'r iaith sydd yn dod mas o'r llywodraeth newydd yma Yn peth da, mae raid roi rhyw fath o gobaith i'r sector, a dwi'n croesawu hynny o tu fas y y Senedd dyddiau yma, ond mae raid rhyw fath o gobaith i bobl a'r diwydiant newydd, gweld y ffermwyr ifainc newydd 'ma, a oes gobaith iddyn nhw i mynd mewn i'r diwydiant, a oes dyfodol iddyn nhw? A 'na ble fi'n poeni ar hyn o bryd, mae'r sawl teuluoedd yn meddwl, chimod beth, mae sector arall angen i chi mynd mewn i fel fel chi, mynd i wneud rhywbeth arall achos does dim dyfodol yn amaeth yng Nghymru a mae hwnnw'n torri 'nghalon i. sôn am obaith fyna. Wna i droi atoch chi gynulleidfa. Ydych chi'n teimlo yn obeithiol am ddyfodol y diwydiant fan hyn yng Nghymru? Chimod, yn sôn am y costau, ond os na, os na obaith, beth, beth yw'ch teimladau chi? Gareth? Gobaith bob amser, a ti'n bod, mae yna siarad call yn dŵad o'r Senedd. A, mae'n braf cael clywed llais sy'n dallt amaeth. Mae'n bwysig iawn i ni gyd weithio hefyd. A mynd yn ôl i allgyfeirio, da ni wedi allgyfeirio efo tours, immersive tours, dod â Americanwyr acw. Mae yna ma lot o ffyrdd mae'n rhaid i ni feddwl sut i allgyfeirio. Ond dylia bod lot o ffarmwrs ddim yn mynd i wneud hynna. Dylia bod ei ffarm deuluol nhw yn medru gwneud digon o bres, fatha Carol, i ddod â'i brawd adra i fyw ac i wneud bywoliaeth da yna. A yym a deud y gwir, dylia bod ni'm yn cael handouts o hyd o hyd chwaith. T'bo'? Dylia bod ni'n medru sefyll ar eu traed ni hunain, a dylia bod pobol yn talu, dylia bod pobol yn talu pris teg am bwyd. Mae bwyd rhy rhad, mae rhy rhad, a dwi'n gwybod bod cig eidion a cig oen wedi bod yn gwerthu dda, ond wedyn mae pobol yn cael un o'r cynnyrch gorau maen nhw Yn y byd. Yn y byd. So mae'n iawn iddyn nhw dalu amdano fo. Ond mae rhaid i ni hefyd um, dangos i bobl sut da ni'n cynhyrchu'r bwyd na, a ti'n bod, mae gen Hybu Cig Cymru le i chwarae yn fanna, mae gen Visit Wales yn lle i chwarae, mae pobl yma, dwi'n meddwl bod nhw wedi bod yn gwerthu cynnyrch a Cymru digon da yn y meddwl i, am isio newid petha, a ma' 'na jians da ŵan efo Llywodraeth newydd. O'n i'n gweld bod llaw yn codi fan'na hefyd, ie? Ie, personol, dwi'n teimlo mae is- isie darganfod ffordd i gwanhau cryfder y supermarkets. Nhw sy'n cynyrchu, n- nhw sy'n rheoli popeth 'yn ni'n tyfu a popeth mae pobl yn fwyta. So mae eisiau gwanhau cryfder nhw. Nhw nath um, dweud wrth y Llywodraeth i bennu ar y Milk Marketing Board a gwanhau nhw, i, i, go, i gorfodi nhw i torri lan. A i fi'n teimlo bod yr, yr Tesco's a'r Safeways yma, maen nhw yn rheoli popeth, a mae eisiau gwanhau cryfder nhw. Syr Gruffydd, fi'n gwybod chi 'di sôn chi chi newydd ddechre fel petai, ond os rhywbeth allwch chi wneud am hyn? Yy ma' ma' lot o hyn tu hwnt i'ch eich gallu chi, ond os rhywbeth allwch chi wneud? Wel o ran y sector fwyd a diod yng Nghymru, ch'mo' ma' gyda ni stori ardderchog i'w adrodd, heb os nag oni bai. Mae e werth 28 biliwn o bunne y flwyddyn i GVA yng Nghymru, mae e'n cynrychioli rhyw ddau gant ag ugain o filoedd o swyddi yn economi Cymru. Ma' hynny yn un o bob chwech job yng Nghymru gyfan. Felly, dyna yw arwyddocâd a sylwedd a swmp y sector, a wrth gwrs, mae'r cwbl yn seiliedig ar y bobl sy'n ystafell fan hyn, y ffermwyr sy'n cynhyrchu y, y cynnyrch yna, a mae Gareth yn ei pwynt teg, chymod, mae prisiau bwyd wedi bod yn artiffisial o isel, um, ond wrth gwrs, chymod, dyna yw realiti costau byw dyddiau hyn, a dyna yw disgwyliad y cwsmer. Felly mae 'na gydbwysedd i'w daro, yym, ond i fi, po fwya', ch'mod, y y mantra i fi yw cynnyrch lleol, prosesu lleol, caffael lleol hefyd, ch'mod, ma' public procurement â rôl mawr i chware', ch'mod, os ydyn ni o ddifri ynglŷn â tyfu'r sector, wel, ma' raid ni ddechrau wrth 'yn trad 'yn hunain, a sicrhau bod mwy o gyrff cyhoeddus yn prynu fwy yy o o gynnyrch Cymreig. Eto, i gadw'r bunt yn troi yn yr economi leol, dwi 'di neud y gymhariaeth, chimo, ma' economïe lleol yng Nghymru fel bwced o ddŵr, a ma' gormod o dylle yno fe, a ma'r cyfoeth yn llifo mas, ma' rai' ni blygo'r tylle 'na i gyd, cadw'r bunt yn troi, achos ma' return on investment ar bob punt sy'n myn' miwn i amaethyddieth, wrth gwrs, yn saith, wyth, naw punt, felly, chimo, ma' hwnna'n sylweddol iawn iawn. Caryl, fi'n mynd i ddod nôl at ti nath ofyn y cwestiwn. Be' nei di o'r hyn ti 'di glywed? O's o- wyt ti'n teimlo rhyw fath o o beth o'r o'r hyn ti 'di clywed? Wel ie ma' 'na ma' 'na ofyn yn do' a fel ma' pawb 'di deud ma' 'na ma' 'na lais gwell yn yn dwi'n teimlo yn dod allan o Llywodraeth Cymru a ma' hynny yn yn beth positif iawn dwi'n teimlo. Yym a jyst gobeithio newn ni weld o'n digwydd. Dyna'r peth wel ma'n iawn deud y geirie a you know, siarad a deud ond gawn ni weld os 'di'r tylle 'na'n ga'l ei llenwi yn y bwced 'na dwi me'wl. Ie her i chi fyn 'na te Llŷr. 'Na fe reit. Na fe, fe symudwn ni mlan at yr ail gwestiwn sy 'da ni nawr ac ma'r ail gwestiwn 'na yn dod gan Owain Davies. Owain beth yw'r cwestiwn? Helo.
Nid yw 'nghyf nghenedleth i wedi gweld cyfnod lle nad oedd ffermio yng Nghymru dan fygythiad cyson gan y diciâu, neu TB. A welwn ni fyth ddiwedd i heriau TB? Ac os y gwnewn, wel y cwestiwn mawr yw sut? Diolch am dy gwestiwn di, Owain. Ga i ofyn i ti, beth yw dy brofiad di o o TB, o ddelio â TB? Wel, rwy yn ffarmio gyda'n rhieni ar fferm odro fechan a dwi wedi gweld bron i draean o'r fuches yn cael ei golli mewn blwyddyn unwaith. Mae'n dor calonnus pan 'y chi'n gorfod gwthio gwartheg mae'ch teulu chi wedi bridio am ryw 60 mlynedd a'r diwedd hynny yw i gwthio nhw uh, i gael ei difa i fyny lori a dwi'n perthyn i genhedlaeth, cenhedlaeth datganoli gyda llaw sydd heb weld dim yn wahanol. Ni yn byw o flwyddyn i flwyddyn yn ofn y prawf hynny. Uh, ni wedi gweld addewidion ac ni wedi gweld targedau yn cael eu gosod. Ond um, ni wedi clywed targed unwaith eto, ond gyda'r llywodraeth bresennol hyd yn oed mewn lle, mae yna rai ffermydd wedi gweld dau brawf. Ni'n cofio mae yna 60 diwrnod sydd i'r sawl sydd wedi cloi lan eto. Felly mae'r cynlluniau yna, ond nawr yw'r amser i weithredu. Diolch, Owain. Jyst i ni gael syniad o radd- o raddfa'r broblem, ga i ofyn i chi godi'ch dwylo os ych chi wedi cael eich effeithio gan TB ar eich ffermydd chi? Sawl rhyw, rhyw hanner fan hyn o, o, o'r, o'r gynulleidfa, mae yna'n dipyn o, o beth. Ga i ofyn, Hedydd, ga, ga i ddod ato chi o chi'n codi'ch llaw fyna, shwt, shwt mae, mae TB wedi effeithio ar, ar eich farm chi? Yym, llynedd wnaethon ni colli 194 o dda gwdro. Yym, yn y tri test diwetha, ni wedi colli 28. Yym, dyw e ddim yn gwella, dyw e ddim yn mynd. Yym, mae'r effaith, dim jyst yr effaith ariannol ar y busnes, ond yr effaith emosiynol ar y teulu gyfan. A Amser hyn llynne, o'n i gyd fel teulu yn man tywyll iawn. Um, o'n i'n abod ffrind oedd yn, yn uh, gyda DPJ, nath hi awgrymu i ni a o'n i eisiau help. O'n i'n meddwl jiw jiw na, i ni'n iawn. Ond sy'n gas dy fi weid, mae fi a'r gŵr wedi cael um, uh, counselling am chwech mis. Mae wedi helpu lot o ni i delio gyda beth i ni gallai delio, delio gyda gadael pethau fynd, gyda pethau sy'n mas o'n dwylo ni, ond synau meddwl bod y Llywodraeth yn sylweddoli faint o effaith mae hyn yn rhoi ar teuluodd. Dim jyst yn ariannol, meddyliol, maen nhw'n gweud, mae fe tu fas y tŷ. Mae fe'n dilyn chi i'r gwely bob nos. Chi ffili cysgu ma' fe'n ofnadw a a f- mae gyd- beth 'yn ni 'di gweld ma'r cyfathrebu rwng yr Animal Health Department a ni mae isie well cyfathrebu ma' ma' cês vet gyda ni mae o Cheshire ni 'di colli gwment o hyn a dda so ni 'di gweld 'i so 'i 'di bo' mas ar y ffarm mae o dramor dyw hi ddim yn deall ni 'dyn ni ddim yn deall hi Mae lot o pethe'n callu co- yn gael eu colli yn y translation. Shwt allith hi, mae eisiau mwy o pwere ar yn milfeddyg ni, sy gyda ni bron a bod bob wythnos yn ganol lloia, nhw sy'n deall ni, dim rywun sy'n eistedd yn swyddfa yn Cheshire a ddim yn gwybod dim am y sefyllfa ni. Diolch Edir, diolch am rannu hwnna. 194 yn, yn, yn nifer sylweddol, sobreiddiol. Llaw wedi codi yn y cefn fyna. Um, ie, dwi'n milfeddyg yn hunan, wedi bod yn, yn, yn gweithio yn uh, sector am, uh, ffermio a gyda gwartheg a wedi bod yn gwneud profion TB a gyda'r client ar y ffermwydd am, am nifer iawn o flynyddoedd a gallai ddweud bod y moment chi'n am y tro cyntaf chi'n chi datgelu reactor ar ffarm yn ystod y prawf TB croen Ma' fe'n cael effaith ar y ffarmwr ond ma' ma' fe un o'r ma' wnna un o'r tasge mwyaf anodd iddo ni fel milfeddyg i i orfod dat- dweud y newyddion yy drwg wrth yy w- wrth y ffarmwr a dwi'n cytuno'n llwyr gyda'r siaradwr cynt yym ma' ma' 'na gyfle nawr a ma' 'na esiamplau da er enghraifft gyda'r project Tee Bee yn Sir Benfro lle ma'r milfeddyg lleol a'r ffarmwr wedi cael pŵer fel bod nhw'n cael mwy o, o, o, o ryddid i, i reoli'r uh, afiechyd ar y ffarm a delio â TB yn, mewn modd sy'n debyg iawn i afiechydon eraill ar y ffarm. Er enghraifft Leonie's disease, mae lot o bethau yn, yn gyffredin iawn rhyntu nhw ac yn sicr gyda'r ffermwyr yn Sir Benfro uh, lle mae'r prosiect wedi bod, mae'r milfeddygon a'r a'r ffermwyr wedi bod yn eistedd lawr gyda'i gilydd yn, yn, yn cael uh, cyfle i siarad. Mae bron yn bod fel, fel Alcoholics Anonymous ar y tro cyntaf, pawb yn dod allan gyda'r emosiwn i gyd, ond mae yna lot o emosiwn yna, ond hefyd ar ôl hynny mae yna gyfle i'r ffarmwr a'r milfeddyg i weithio gyda'i gilydd i wneud gwelliannau ar y ffarm. Gret, diolch yn fawr iawn.
Wel, Llyr, chi wedi clywed y profiadau yna. Be chi'n mynd i neud? Wel, ma' gyda fi ffrindie a a pherthnase sy wedi bod trw'r felin, ch'mod, a a'r cysgod tywyll 'na sy'n ga'l 'u taflu drostyn nhw. Mae e mae e'n le erchyll i fod a fydden i ddim yn dymuno fe ar unrhyw un a dwi'n benderfynol, ch'mod, o fynd i'r afel â hwn fel yy un o'r blaenoriaethau clir. 'Yn ni wedi gweud yn glir, ch'mod, ma' ma'r bwrdd Rhaglen TB gafodd ei sefydlu flynydde yn ôl, ch'mo' wedi bod yn edrych ar hyn, ma' grŵp cynghori technegol yn edrych yn benodol ar fywyd gwyllt ar hyn o bryd, yym a dwi wedi gweud ma' rhaid ymladd y clwy yma ar dri ffrynt, ymhlith da byw wrth gwrs, ymhlith pobol, ie, ond yn y bywyd gwyllt hefyd, yy oherwydd ch'mod 'yn ni'n gwbod allwch chi ga'l gwared arno fe yy, o dda byw, ond os ydw e dal yn troi yn... Wel, mae yna wahanol atebion i wahanol gyd-destune, fydden i'n gweud, mae hwnna'n sicr yn un opsiwn. Chimod, os 'y chi mewn ardal lle mae yna lefel uchel o TB, mae yna un math o approach fi'n credu sy'n rhaid i chi i fabwysiadu. Os 'y chi mewn ardal sy'n rhydd o TB, wel falle bod facsineiddio i gadw e mas yn opsiwn. Chimod, mae rhaid, mae rhaid edrych ar y dystiolaeth, mae rhaid edrych ar yr opsiynau. Dwi ddim yn mynd i gerdded bant os ydy'r dystiolaeth yn gweud bod angen symud i reoli. yy yy ch'mod yy yr yr boblogeth yy yy yn y bywyd gwyllt. Fe ddath Elin Jones wrth gwrs pan oedd hi yn yn weinidog yn yn agos iawn at do, at, at yn agos iawn ond gwir... Ydy pethau wedi pethau wedi newid ers hynny neu dyna'r na'r un trywydd? Wel y broblem yw bod nhw ddim wedi newid o safbwynt y canlyniadau yndyfe a mae hynny os rhywbeth yn gweithio ni bod y yr yr yr strategaeth presennol ddim yn gweithio a ni wedi ymrwymo i ail weithio y, y strategaeth yna er mwyn cael rhywbeth sydd yn nes At gyflawni y target, mae gyda ni darget, chimod, wedi bod ers blynydde, o Gymru fod yn rhydd o TB erbyn 2040 ag un. Mae'r bwrdd y, y, y, y rhaglen TB wedi wneud hi'n glir, ar y trajectory presennol, fyddwn ni'n mhell fewn i'r 2050 cyn bod ni'n dod yn agos at hynny. I fi, dyw hynny ddim yn dderbyniol. Chimod, dwi ddim eisiau bod ni'n llusgo trad a ffindio'n hunain mewn deg, ugain mlynedd, dal yn cael yr un sgwrs. Dwi wedi bod yn Aelod o'r Senedd ers pymtheg mlynedd, Mewn gwrthbleidiau, yn gwrando ar y Llywodraeth yn ei datganiad blynyddol ar TB, mae'r datganiad roddwyd flwyddyn ddiwetha' mwy neu lai union 'r un peth a roddwyd bymtheg mlynedd yn ôl. Chimod, 'yn ni'n mynd rownd mewn cylchoedd a ma' raid ni dorri'r cylch dieflig yna, a ma' 'na sawl ffordd o wneud hynny, ond ma' delio gydag e mewn bywyd gwyllt yn un ohonyn nhw. Ond byddai rhai falle, Llyr, yn gweud, chimod, chi 'di Wel, chi yn y portffolio yma ym ym Mhlaid Cymru am y tro cynta' yn 2018 pan o- pan ddethoch chi yn yy yy pa- yn cysgodi. Os bosib erbyn hyn 'ych chi'n gwbod beth sy angen neud. Chi 'di bod wrthi yn yn y portffolio 'ma. Pam fod angen adolygiad arall? A d- pam nag 'ych chi'n gwbod beth sy angen neud erbyn hyn? Wel, ch'mod, os o's gwleidydd yn troi lan ac ar ôl wyth wythnos o fod mewn pŵer yn gweud 'wi'n gwbod beth sy isie neud, ni'n myn' i sorto hyn mas', Alla i garantïo chi fydd bobl eraill yn gweud 'wel na, chi'n meddwl bod chi'n gwybod ond mae yna fwy i'r darlun na hynny'. Mae yna arbenigwyr byd-eang ar y grŵp cynghori sydd wedi cael eu sefydlu i edrych yn benodol ar fywyd gwyllt. Maen nhw ar fin dod â chyngor i ni o fewn wythnosau falle mis neu ddau nesaf 'ma. Fyddwn i'n cyhoeddi hwnna gyda llaw fel bod pawb yn gallu weld e i ni gael y drafodaeth ehangach na sydd angen ei gael. A mae rhaid i ni wneud hyn yn iawn. Oherwydd, gyfeirioch chi at Elin Jones wrth gwrs, 'y ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, mae yna heriau cyfreithiol yn mynd i ddod, I ba bynnag cyfeiriad i chi mynd ar hwn, ac oni bai bod y broses yn cael ei dilyn yn llawn a bod chi'n gallu dangos tystiolaeth bod y penderfyniadau wedi cael eu gwneud ar sail wyddonol ac ar sail y dystiolaeth, yna mae'n golygu fydd hi'n cymryd blynyddoedd lawer i chi allu symud ymlaen ar unrhyw un o'r ffrynts yma. Felly, wneud e'n iawn er mwyn mynd i'r afael â hwn unwaith ac am byth. Okay, Sam Kurtz, o'n i'n gweld chi yn shiclo'ch pen pan nath Llŷr sôn am y darged 'na, 2041. cyn llywodraeth we' ddim want da nhw i gael gwared o TB yng Nghymru. We' nhw ddim want. We'r sir yn hollol gywir. We'r iaith we' nhw'n ddefnyddio dim ond reoli drosto beth wedd yn ddigwydd mewn wartheg a bywyd well yma. Nid y bywyd wyllt. Ond nawr dwi'n teimlo bod yna rhyw fath o want. Welon ni hynny yn y siambr yn gynharach uh, yn wythnos dwetha gyda'r pleidlais dros um, Moch Deiar, wel da byw, a um, bywyd wyllt hefyd. Mae hwnnw'n peth dda. i dod a popeth at ei gilydd achos ma' raid mynd i'r afael â'r hwn ym mhob sector sydd yn holl bwysig a ma' 'na bach o obeth gyda'r project Sir Benfro helpes i seto hwnnw lan pan wen i yn y Senedd achos ma' fe'n rhoi reolaeth nôl i'r ffermwyr i gweithio gyda fe dim glywed bethe o'r meddygfond swn nhw'n gweld fel yn Cheshire neu ble bynnag Maen nhw'n gweithio gyda meddygfa lleol, mynd i'r afael â fe, a mae hwnnw'n peth da. Ond, os nad yw e gael gwared yn y bywyd well yr un, yr un amser, chi'n gweithio gyda un fraich tu ôl eich gefen, a sdim hwnnw'n deg. Ni'n sôn am y y cumulative effect sydd ar y diwydiant amaeth ar hyn o bryd. Os na 'na un beth gall y Llywodraeth newydd yy sorto mas yn y pedair mlynedd dwetha- yy nesa, weden ni, TB yw'r peth gore gallen nhw wneud i roi rhyw fath o obeth i'r sector a- a sydd yym long overdue. Fflur, beth yy be' newch chi o hyn? Ydych chi o blaid di-fam moch yy daear? Yndw dwi me'wl bo' rai' ni hefyd cofio yym t'wod dwi'n dwi'n dysgu drost y ffin yn Lloeger a mae gwahanieth mewn polisi yym yn dorgalones o rhan ffermwyr yn Cymru yn trio'u gore i delio efo'r sefyllfa sy ddim jyst yn ca'l t'wod yym financial effect on' f- fel sonioch chi o'r blaen t'mo' ar y ffermwyr eu hunen yym dwi'n me'wl bo' rhaid i ni edrych ar polisi trawsffiniol yym i i drio neud o'n deg ac i d- i dod i diwedd diwedd y sefyllfa. Llaw llaw wedi codi fan 'yn Gareth ia. Dwi'n mynd i fod yn onast ma' 'na orboblogaeth o foch ddaear. Ma' 'na orboblogaeth onyn nw. A dim bo' nw jyst yn effeithio teuluodd hefyd a milodd o wartheg yn ga'l 'u lladd. Ma' lot o bywyd gwyllt eryll yn ca'l 'u golli. T'mo', ma' ma'n bwysig i ni sbio ar bob dim yn mynd ymlaen, a t'mo' fel gin powb ofn yr gair o tynnu'r niferoedd lawr, o y gair 'cull' 'de, to to cull the animals. Ond t'mo', os yna or-boblogaeth, ma' 'na broblam, yn does? Ma' 'na broblam yn rwla, a dim ots be' 'dan ni'n ca'l, dwi 'di bod yno fo, ond dim patch A be maen nhw 'di bod, tibod, i deulu fel 'na fynd drwyddo fo, ma- mae o'n afiach a dylio bod o ddim yn digwydd dyddia' 'ma. A 'di'r test ddim yn ffantastig, a 'dan ni'n ca'l y gwartheg 'ma'n dôl, t'bo', y reactors, a ti'n ca'l nhw non-conclusive. T'bo', ma' ma'r petha 'ma i gyd yn neu' chdi pidio cysgu nos, codi bora, a pan ma'r tri diwrnod 'na, y testio, M- ma' deuluodd yn mynd yn sâl, ma' nw'n mynd yn sâl, a t'mo' wsnosa cynt y testio, ti'm yn teimlo chdi dy hun, ti yn rili poeni. A 'dan ni'n gwbod bo' 'na foch daear yn bob man, 'dan ni'n gwbod bod 'na... On' ma' 'na or-boblogaeth, a ma' isio sbio ar hwnna. Dyna beth 'dan ni arfer gweld yn y ll- yy cyn-Llywodraeth, yn buddsoddi mewn elusen fel DPJ, diolch byth wyn nhw'n wneud ni, ond ar yr un adeg, y polisi nhw oedd yn creu y broblem yn y lle gynta'. Felly ma' angen hwnnw newid 'fyd i cyd-weitho rhwng y ddoe i gael gwared o hwn. Diolch Sam. Hedydd, ga i ddod nôl atoch chi? Be wnewch chi o'r hyn chi 'di glywed? Be chi eisiau gweld? Achos oedd eich stori chi yn un bwerus dros ben. Wel, byw mewn gobeith a bod Llywodraeth newi' gyda ni'n Caerdydd, ma' bach mwy o obeith 'da ni bod nhw'n mynd i gwrando Yym, a jyst gwell cyfathrebu a bod mwy o pwerau gyda ni na bod dwylo ni wedi cael eu clymu tu nôl yn cefne a ni gorfod wneud beth mae'r Gyfyrddin Animal Health yn gweutho ni a a pallu plygu. Ni 'di... Gathon ni cyfarfodydd, o'n nhw... O'n ni... Rhaid i ni prynu gwartheg nôl achos o'n ni 'di colli gwmint o gwartheg. Mae, odi, 'yn ni'n cael arian am y fuwch, ond 's o'n ni'n cael yr arian am y llall 'yn ni 'di colli. Mae'r mortgage 'r un peth bob mis. Mae talu rywun i odro 'r un peth. 'S o'n ni'n talu llai i rywun i odro 200 yn llai o dda, ni still gorfod talu 'r un peth. Mae'r ma' yr colledion 'na yn ofnadw, a ma' j- jyst yr Yr red tape ofnadw. Mae eisiau gwell cyfathrebu rhwng yr vet ni a Gyfyrddin. Llŷr, ydych chi'n gallu rhoi addewid bod pethau'n mynd... Wel, mae'r darn cyfathrebu yna yn bwysig. Dwi yn ymwybodol bod rhai o'r elusennau iechyd meddwl wedi bod yn gweithio gyda y Llywodraeth i wella, ond Y neges fi'n glywed yw bod rhagor o waith angen Ond os na newid, bod hyn yn mynd i newid, bod hyn yn mynd i wella. O bendant, hynny yw, wi wedi gweud, mae yn flaenoriaeth, fel oedd Sam yn gweud, hwn yw'r cysgod tywylla sy'n cael ei dowli dros deuluoedd fferm, a nid dim ond yr elfen ariannol, fel chi'n gweud, er mor bwysig yw hynny, mae e'n neud bobl yn sâl a ac yn wallt hefyd mewn rhai amgylchiadau, a a mae rhai'n mynd i'r afael â hwnna.

Croeso nôl i Pawb a'i Farn o Faes y Sioe yma yn Llanelwedd. Heb oedi, fe ewn ni yn syth ymlaen at ein trydydd cwestiwn ni, ac mae'r cwestiwn hwnnw yn dod gan Rhys Jones. Rhys, beth yw'r cwestiwn? Diolch. Um, pam fod gymaint o gynnyrch yn cael ei mynforio i Gymru pan i ni fel ffermwyr Cymru yn cynnyrchu bwyd o safon uchel yn barod? Diolch Rhys.
Cyn bod fi yn mynd at y panel, fi'n mynd i ddod at y ti a herio ti ychydig bach o, o bosib. Ydy ni yn cynnyrchu digon o fwyd yma yng Nghymru? Wyt ti'n ti credu hynny, bod ni yn neud na? Uh, falle ddim yng Nghymru, ond yn sicr yn Pryden. Yym ac yn bendant dwi'n meddwl bod isie torri lawr ar y ffw- food miles achos fel 'yn ni gyd yn yr ystafell 'ma heddi yn gwbod ma' ffermwyr Cymru a ffermwyr Pryden yn cynyrchu s- cynnyrch o'r safon gore yn y byd a rwy'n meddwl dyle bo ni'n cefnogi pobol lleol, busnese lleol a ffermwyr lleol wrth gwe- gwerthu y cynnyrch nhw. Diolch.
Llaw wedi codi fan hyn, aroswch eiliad i'r meicroffon eich cynnar chi fan hyn. Ie, beth, beth hoffech chi weid? Fi'n credu o, o safbwynt cynhyrchu bwyd, os drychwn ni ar y nifer o um, wartheg uh, beef sydd yn uh, Deyrnas Unedig wedi cwmpo rhyw 29 y cant ers y flwyddyn 2000, a mae'r nifer o ddefed hefyd wedi syrthio rhyw uh, 14 y cant. Mae hynny'n golygu bod 'na dull critical mass ddim yna, a mae hynna'n bryderus iawn o ran cynhyrchu bwyd. A fi'n credu bod 'da ni gyfrifoldeb moesol hefyd o ran newid hinsawdd, bod ni'n cynhyrchu ar gyfer ardaloedd yn y byd sydd falle ddim yn mynd i gallu cynhyrchu'r bwyd o safon uchel a sydd yn bwysig iawn i fobl o ran i i maethlondeb y, y nhw hunain a iechyd pobl hefyd. Mm -hmm. Diolch. Um, Sam, dwi am droi uh, uh, ato chi, achos um, wrth gwrs mae pethau wedi newid ers Brexit okay. yn do. A'ch plaid chi oedd wrth y lliw pan, pan ddath mm. Brexit. Felly mae yna rhywfaint o fai fyna, ond be newch chi o'r, or, or sefyllfa? Wel, fai o'r Brexit, um, sa'n siŵr am ni, achos mae mewn forio a allforio. Mae'n gynharach o'n i'n sôn am y uh, allforio mm. o, o bwyd uh, Cymraeg i llefydd eraill, a mae hwnnw'n holl bwysig, a mae yna pris dda a a'r hynny i'r yym i'r Middle East, i'r Far East er enghraifft. So ma' hwnnw'n peth da. Ond os ni'n edrych ar beth s- yy sydd wedi newid sef seasonality. Odi fe'n gywir bod dros y Nadolig ni'n gallu ga'l mefus ga'l eu mewnforio o llefydd eryll achos ma' pobol moyn mefus. Amser maith yn ôl we' pobol yn gwbod beth we' nw arfer ga'l y llysie yn ystod y flwyddyn on' achos nawr ma' pobol moyn popeth 360 diwrnod y flwyddyn, ma' hwnnw wedi newid beth ma'r s- w- ma' supermarkets yn ei gwerthu a pethe fel 'ny ond ma' 'na cyfle i ddod fel ma' Llŷr wedi gweud yn gynharach cadw'r pethe yn lleol achos ma'r safon 'da ni mor dda on' ni wedi gweld o wyth deg cant bron wyth deg cant O'n ni arfer fod lawr i 60 cant, a mae pe- pobl fel Jeremy Clarkson, ware teg iddo a'r Clarksons Farm, yn dangos pa mor bwysig yw e i cynhyrchu'n lleol, cadw pethe'n lleol, a 'na ble dwi'n credu mae 'na mae 'na cyfle i Gymru achos y stori dda sydd ganddon ni yn ein diwydiant amaeth, ond hefyd yn y safon sydd 'da ni yn y diwydiant a'r cynnyrch hefyd. Llyr yy Gruffydd be' be' beth yw'ch cynllunie chi i fynd i'r afel a 'yn ni 'di sôn yn barod ychydig bach am yr yr elfenne falle sy tu hwnt i'ch gallu chi fel Llywodraeth ond... Ie ma' ma' Caffael Cyhoeddus yn sicr yn un peth yndyfe ch'mo' ma' raid i ni ga'l fwy o gynnyrch Cymreig yym ar blatie cinio ysgol yn yr ysbytai ac yn y bla'n o'n i o'dd 'na newyddion yn Odderau misodd yn ôl ynglŷn â cyw iâr o Fietnam. Chi- ie. Chi'n angen chi'n credu bod angen gorfodaeth falle ar... Wel... ...ar gyrff cyhoeddus? Ma' angen, wel, un peth nethon ni ddadle drosto fe o'dd gosod rhicyn, gosod canran benodol y dyle fod yn dod, ch'mod, o Gymru oddi fewn i'r yy cytundebe caffael yma. Nawr, ma' 'na sawl ffordd o neud hynny, yn amal iawn, oherwydd bod awdurdode lleol wedi wynebu toriade, ma' 'na lai o bobol yn delio gyda caffael o fewn yr awdurdod lleol, a mae lawer haws yndyw 'i i delio gyda un cytundeb mawr o le bynnag mae hwnnw'n dod, ond mi yn credu bod yna ddyletswydd i dorri rhai o'r cytundebau yna lan i feintiau llai, fel bod busnesau Cymreig yn gallu cystadlu yn fwy effeithiol am hynny. Mae mae yna ffyrdd o wneud hynny, felly chimod, mae hwnna'n sicr yn un peth i ni eisiau weld yn digwydd. I ni hefyd, wrth gwrs, wedi coeddi'r wythnos yma yn y sioe manylion ynglyn â'r strategaeth fwyd genedlaethol i ni eisiau ei rhoi yn ei lle nawr, er mwyn sicrhau bod ni yn cysylltu'r dotiau yna rhwng y cynhyrchwyr, y proseswyr, chimod, y caffael, yr agenda iechyd cyhoeddus, chimod, addysg mewn ysgolion ynglŷn â ble mae bwyd yn dod ohono fe ac yn y blaen. Lot o ddotiau eto. Lot o ddotiau i gysylltu, ie, ond chimod, mae e'n bwysig oherwydd i ni dda iawn yng Nghymru ar gael lot o strategaethau yn ymwneud â bwyd, ond dyn nhw ddim yn dod at ei gilydd yn unlle i ni ddeall pam bod ni'n cynhyrchu be ni'n gynhyrchu, be sydd angen gynhyrchu, chimod, Beth yw'r buddiannau 'yn ni'n cael? A ma' hwnna, wrth gwrs, eto yn dod nôl at yr elfen economaidd ddodi, ond ma' 'na agenda iechyd cyhoeddus yn bwysig yn fan'na, ma' 'na ie- yy ma' 'na agenda amgylcheddol hefyd yn rhan o hynny yn does e? Chimod, felly ma' 'na sawl budd ne' ennill i ga'l mas o ddod â'r rhanne 'na i gyd at 'i gilydd, fi'n credu, a mae'n heriol, Ond chymod, sy'n sy amheuaeth bod y potensial i gael yna, mae rhaid ni adeiladu arno fe. Mae yna gwpl, o mae sawl un wedi codi llaw fan hyn, a reit yn y cefn yn y, yn y, yn y Cris Melin. You know, dwi'n meddwl da ni angen systemau eitha lleol yn mynd yn flaen hefo, da ni wedi weld, you know, hefo popeth sydd wedi digwydd yn y byd dros y blwyddyn diwethaf, a hefo'r tywydd hefyd, da ni angen bod yn sicr bod o'n bosib i cynhyrchu bwyd yn lleol, a mae yna systemau i rhoi bwyd i lle mae o angen hefyd. I mean, Da ni hefyd angen llysiau a phrythau yn Cymru. You know, hyn o bryd mae tua 600 o'r llysiau da ni'n bwyta yn Cymru yn cael eu cynhyrchu yn Cymru. So wrth gwrs mae'n you know, ma bwysig iawn, you know, mae gyda ni anifeiliaid, mae'n lle dda i cynhyrchu anifeiliaid, ond hefyd oedden ni yn hanesyddol yn cynhyrchu lot o bwyd fel you know, tatws a pethau wahanol ein hun yma yn Cymru hefyd. A dwi'n meddwl da ni angen sbio ar hwnna a mynd ymlaen hefo fwy o fel emphasis ar hwnna oherwydd hyn o bryd mae yna tua dim ond 200 o pobl neu fel cwmnïau sydd yn um, cynhyrchu llysiau a ffrwythau yng Cymru'n gyd. So mae hwnna rhywbeth i sbio ar hefyd. Diolch a ma' 'na o'dd 'na llaw yy fan 'yn yym ie chi fan 'na ie. Fi'n meddwl oddwn i achos yn yn amlwg wi'n edrych ar adege jyst dros y sianel ar be' sy'n digwydd yy yn Ewrop a ma' yn fynny ma' nw 'di defnyddio'u pwere cynllunio nhw er mwyn effeithio ar y sector ma'n werthu felly ma' nw'n ma' nw'n gosod canran benodol ar gyfer cynnyrch lleol ma' na'n golygu ma'n ma'n siop leol bod jyst 'dych chi un silff yn llawn o fisgedi sy' 'di ca'l 'i creu lawr rhewl Ond mewn archfarchnad, mae hyn yn golygu bod rhai fyrch yn rhoi 25 y cant o'r archfarchnad i gynnyrch lleol, a byddai hynny yn hybu tyfu ffrwythau a llysiau'n lleol, byddai fe'n hybu llawer mwy o ddefnydd o'n tir ni er mwyn cynhyrchu'n lleol, ond yr un pryd, mae fe'n rhoi gorfodaeth ar yr archfarchnadoedd 'na i brynu'n lleol ac i greu cadwyni lleol, a fi'n credu falle mae hwnnw yn rhywbeth sydd gennym ni oddi fewn i rym y, y, y Cynulliad, oddi fewn i rym y Senedd, yym, a rhywbeth gallen ni effeithio arno. Grêt. Sori, ymddiheuriade bod ni ddim cweit wedi eich gweld chi nawr. Wnaethon chi glyw- wnaethon ni glywed eich, eich pwynt yn iawn. Mae yna ma na gwpl o ddwylo wedi codi fan hyn. Ie, chi yn y blaen fan hyn. Ie. Cwestiwn wrtha fi, Llyr. Mae'n iawn i weid bod o strategaeth newydd am fwyd, ond erbyn 2040 chi wedi rhoi net zero. A bydd y golygu bydd lot llai o anifeiliaid yn y lle. So na bydd llyr bydd bydd bydd bydd well, lot llai. Does dim agenda... da da yeah. sydd number one on the hit list. You know, does dim agenda gyda'r llywodraeth ma i lehau uh, lefele uh, da byw. Does dim, does dim. Dwi, y math o economi fwy dwi eisiau datblygu yw un lle mae yna gynnyrchiant lleol, lle mae yna brosesu lleol, a lle mae yna gaffel lleol a, a ma'n werthu ac yn y blaen. Er mwyn gwneud hwnna'n gynaladwy, mae'n rhaid chi gael y throughput. Ac os ydyn ni o ddifri, iawn, os ych chi'n edrych ar gig coch o gwmpas y byd, a mae hybu Cig Cymru wedi gwneud y gwaith yma rai blynydde yn ôl, mae footprint carbon cig coch Cymreig y gorau yn y byd. Chimod? Y gorau yn y byd. Ac felly, be 'yn ni eisiau gweud wrth bobl yw, bitwch gig, ac os 'y chi'n bita cig, bitwch gig Cymreig, oherwydd mae hwnnw well i'r amgylchedd na'r cig sy'n dod o Dde America ac yn y blaen. Ond pam a'ch plaid chi moyn net zero mynd 2050? 2040 de? Wel achos wrth gwrs i ni'n gweld... So chi'n mynd i gyrraedd e heb...
Wel... Sma anifeiliad wedi dod mewn i'r equation to ar y net Wel a gweud y gwir wrthoch chi ma' le... Mae'n dod mewn nawr yn y 30e. Mae lefel anifeiliad uh, os ych chi'n edrych ar yr hyn mae yr Climate Change Committee Prydeinig yn ei rhoi fel cyngor i'r Llywodraeth ac a weud cyngor yw e ddim mandate i weithredu chi'n bod a gorfodi ni wneud hyn Mae'r Alban wedi gweud bod nhw ddim yn derbyn y cyngor ar yr elfen yna. I ni yng Nghymru yn barod ar lefel flynyddoedd lawr yr hewl o ble 'yn ni angen bod gyda uh, da byw. Felly, chymod, dyw e ddim yn gorfod bod yn rhan o'r equation i ni yng Nghymru. Yn y cyf amser, mae yna ddulliau eraill gallwn ni ddefnyddio. Dyw y diwydiant amaeth ddim yn cael y credit, er enghraifft, am y carbon mae e'n cloi, chymod, yn y tir uh, ac yn y, yn y pridd ac yn y blaen, a mae hwnna yn gallu helpu ni wedyn i gydbwyso yr angen mae diwydiant ar ôl i chwarae, mae trafnidiaeth ar ôl i chwarae. Fyna mae'r big wins ar hyn o bryd. Chimod, mae 'na ma' 'na lefydd eraill y gallwn ni fod yn gwneud mwy o waith ynddo fe, a, a, a'r rheswm i'n gweud hyn yw, mae uh, da byw yn allweddol nid dim ond yn economaidd i gefn gwlad Cymru, mae e'n ei cyfraniad i ddala, chymod, hwn yw'r glid, ffermydd teuluol yw'r glid sy'n dala cymdeithas at ei gilydd, diwylliant at ei gilydd, yr iaith at ei gilydd. Felly dwi ddim yn edrych ar hwn dim ond rhyw lens uh, amgylcheddol, achos mae'r diwydiant yma yn cynrychioli llawer, llawer iawn mwy. Yy Fflur yn yn gyflym yy yy o- os os os gai. Yym ma' 'na sôn am net zero fan 'na. Ma' 'na her fan 'na yndos e? Ma' o ran cydbwysedd o ran neud y ddau beth a- ar y ar yr un pryd. Oes ma' 'na her yym dwi meddwl bo' raid i ni edrych o rhan t'mod y targed yym on' ma' raid i'r llywodreth hefyd edrych arno t'mod o o itha gyda ffermwyr so o'r o'r ddau ochor yym dwi me'wl bo' ni yng Nghymru yn neud job 'da on' i'n barod so ma' raid i ni edrych ar diwydiant eryll yn lle i rhoi pwyse i gyd yym t'mod ar ffermio. A myn' nôl yym o rhan y bwyd dwi meddwl yym o rhan addysgu yym fyswn i licio gweld sourcing policy yym t'mod o fewn Cymru ond hefyd addysgu'r t'mod Yym, unigolion iau sy'n dod mewn i'r diwydiant neu sy mewn ysgolion lle mae bwyd nhw'n dod o yym t'wod ma' mae NFU yn yy neud lot o sgyrsie yn yr ysgol ond ble mae'r bwyd ar y platie cinio'n dod o yym dw- ie t'mod m- ma' ma' angen i ni rili cefnogi yym y cynnyrch Cymru. Diolch, diolch yn fawr Fflur. Mae amser yn, uh, yn symud ymlaen a dyn ni am symud ymlaen nawr at yr cwestiwn ola heno ac mae'r cwestiwn hwnnw yn dod gan Elliw Haf Griffith. Elliw. Diolch.
Mae'r tywydd poeth eithafol yn mynd i bara. Sut allwch chi'n helpu ni ymdopi â sychder a'i effeithiau fel tanau gwyllt? Ie, yeah, rydyn ni gyd wedi teimlo'r gwres tanbed ma ni wedi cael dros yr haf, ond wrth gwrs mae yna danau gwyllt ar y rhinogydd a'r, ar carneddau. Ond um, elliw gael ddod nôl uh, ato ti. Pa, pa effaith mae hyn wedi, wedi gael ar, arno ti, ar hyn o ti'n i, i weld um, mae'n deimlo? Ie, yeah, tymod, mae'n ambell i dan wedi bod fy yn y gogledd a mae'n sawl un yn yr ystafell mae'n gwybod well na fi o hynny, ond um, tymod, mae, mae rhywbeth dwi'n gredu'n gryfn, mae amaeth a byd natur wedi cyd fodoli ochr yn ochr ei gilydd ers blynyddoedd, a mae'n amaethwyr o gwmpas ni sydd at tiroedd mynydd ac yn yn abod y tiroedd yma yn well na unrhyw un arall. Yn well na ambell i wraig a gŵr sy yn y tŷ beryg iawn yn nabod y tiroedd 'ma. Yym a nhw sy'n dallt sut ma' yym rheoli a pori o ran y tirwedd. Yym t'bo' ma' n'w ma'r tirwedd 'di ca'l 'i adal i dyfu'n wyllt. Hmm. Ond wrth adal o ordyrfu hefyd mae o'n boddi'r bywyd natur sydd yn bodoli ar y tiroedd 'ma hefyd sy'n arwain wedyn at yr tanwydd ar gyfer y tana gwyllt 'ma. Felly ma' raid grando fwy ar yr pobol 'ma sy'n adnabod y tiroedd 'ma fel cefn ei llaw a gwrando ar yr elfennau hynny. A dyn, dwi'n meddwl na dyna beth i'r wers yn ystod y rhaglen yma i gyd, ydy gwrando a fwy o gyfathrebu ym mysg y rhein yn ni sydd yn ymwybodol o'r hyn da ni ddelio fo bob ddydd i ddydd. Diolch, Elliw. Pwy fan hyn sydd wedi cael profiad uniongyrchol o'r, or tanau yma, neu'r effaith mae'r ma ma, ma gwres yma wedi, we, wedi ei gael? Um, na, i ddod, na i ddod ato chi fan hyn, achos dyn ni ddim wedi clywed wrthoch chi eto. Ie, yeah, eich profiad chi? Um, do, dyn ni'n ymeithi lan yn Cwmelan, a wedyn oedd y tan Dwi'n siŵr oeddet ti ar ryw 8,000 o gyfeiriau, um, a mae hynny yn sicr i wneud efo y lleihad yn y stoc sydd ar y mynyddau, a dwi'n cofio mynd lan efo'r nhad i llosgi darnau bach, a wrth gwrs gan bod, gan bod e nawr um, unwaith, dwi'n syni bod e heb ddigwydd cyn hyn, gan bod e gymaint o'r or mluniau, y gwellt y bwla lan na, um, a yn, yn, y broblem yw mewn dwy tair blynedd, Bydd yr bydd y fuel load 'na nôl unwaith eto a bydd y broblem jyst yn myn' i yn myn' i ddigwydd eto yn anffodus a a dwi'm yn gwbo beth yw'r ateb chwaith. A be' be' be' sy angen neud 'ych chi'n credu? Shwt shwt shwt ma' mynd i'r afael â hyn a sto- a sto- a stopo hyn? O ma' 'na ma' 'na
Y, y, y, y rheswm penna yw, yw diffyg, y diffyg y stoc sydd ar y mynyddau, um, a hefyd mae ma allai o uh, management, mae allai o edrych rôl gwahanol llefydd a er, llosgi'r darnau bach um, hyd yn oed i, i creu um, toriadau fel bod y tân methu mynd o un lle i'r llall. Unrhyw syniadau eraill o sut mae mynd i'r afel a hyn? Sut mae... Mae yna ma law wedi codi, sori, aroswch am bod y microffon yn, yn eich efo chi, mae yna waith na ni, gret. So, wnaethon ni sôn yn gynharach bod yr nifer o fuchau signo wedi cwmpo 25% yn y wlad uh, yn y blynyddoedd eitha, a gyda lleia stoc ar mynydde ni'n cael mwy o tanau gwyllt. A wedon ni bod ddim digon o anifeiliaid yn mynd i fod i gynyrchu bwyd sydd isie yn y blynydda i ddod. Pam ddim edrych ar polisi tebyg sydd gyda nhw yn yr Alban le maen nhw'n rhoi'r suckler cow payment a mae fe'n well i pocedi ar ffermwyr a mae fe'n well i'r tanau gwyllt a a dod â bwyd rhad. i'r cyhoedd. Cwestiwn unigolchel atoch chi, Siân. Amserol iawn, mae hwnna'n rhywbeth i ni wedi adnabod a mae'r gwaith wedi dechrau i adnabod sut y gallwn ni mynd i'r afael â hwnna, falle drwy'r SFS, falle drwy gynlluniau eraill, ond mae e'n sicr yn rhywbeth i ni'n trio dod... Rwy'n meddwl bod e'n performance linked.
Ie, mae... mae... Bod rhaid bod y fuwch yn cynhyrchu llod bob blwyddyn a falle bod targedau Bod rhaid ti bennu i'r stoc o fewn amser penodol. Wel dyna union y math o drafodaethau y'n ni'n cael achos yy ch'mod ma' ma' 'na ddatrysiade positif gobeitho allwn ni ddod mlaen â i ateb nid yn unig yy yr angen i gadw lefele livestock yy yn dod drwy'r system ond hefyd wedyn i fynd i'r afael gyda pori wedi reoli ac yn y blaen. Ond ond ond dyna'r cwestiwn, beth all Llywodraeth Cymru wneud achos 'yn ni'n sôn fan hyn am am dywydd, allwch chi ddim reoli'r tywydd wrth gwrs ond... Ch'mod ma' sector ch'mo' a ma' raid i ni dderbyn o'dd cwestiwn ynglŷn â newid hinsawdd gine Dyma yw canlyniad newid hinsawdd, a yn yw, mae rhai o'r bobl yn gweitha i, mae dyma'r tywydd gorau fyddwn ni'n gael nawr am y 20 mlynedd nesaf, fel un fydd hi. Chymod, nes bod ni, nes, wel, mae bobl yn werthu'n, chymod, dyma yw reality gwyddonol y sefyllfa. Um, a felly ddim bob blwyddyn, ond bydd rhaid ni ddod i arfer yn fwy fwy gyda sychdwr mawr a gyda llifogydd mawr. Chymod, dyna y reality. So, gyda sychdwr, o'n i lawr yn uh, Ibers yn gynharach heddi, a maen nhw'n arloesi mewn cropiau sydd wrth gwrs gyda gwreiddiau dyfnach sydd yn gallu golygu bod nhw'n gwrthsefyll sychdwr Yn hirach, chimod, mae rhaid i ni annog y math yna o feddwl, y math yna o arloesi, a trio sicrhau bod y, y dulliau yma'n cael eu mabwysiadu uh, yn ehangach, a lle mae yna sefyllfa wedyn, lle mae'r ail cropiau yma'n gallu bod yn rhatach, yn gallu bod yn fwy gwydn, i, i wrthsefyll sychdwr neu llifogydd ac yn y blaen, wel mae hynny'n gwneud busnesau fferm yn fwy cynaladwy ac yn fwy gwydn, a dyna'r math o esblygu i ni eisiau gweld yn digwydd dros y blynyddoedd nesaf. Sam Kurtz, ga i ofyn, ydych chi'n credu bod angen lleihau ôl troed carbon ffermwyr? Oes na waith, oes na fwy o waith i wneud fan'na o bosib? Dwi'n credu ma' na problem tuag at reolaeth, a ma' ma' rôl da NRW i ware man hyn nawr, achos nhw sy'n gofalu ar ôl yym yy y tir yym yng Nghymru a nhw sydd o roi yr reole mas. Os mae ffermwydd sydd yn gwybod y tiroedd sydd â nhw, sy'n gwybod beth maen nhw arfer wneud, yn llosgi bach mewn cornel, sicrhau bod hyn yn ddigwydd, e, i wneud yn siŵr bod yna ddim llosged mawr, mae angen i ffermwyr gael y pŵer i wneud beth maen nhw'n gwybod sydd ore, nid ofyn rwy'n lawr ym Mae Caerdydd, gallai gael y reolaeth plîs neu pishin o bapur i gweud gallai wneud e achos ni'n gwybod beth i wneud. Mae hwnnw'n debyg i afonydd i sicrhau bod llifoedd ddim yn digwydd, mae hwnnw'n um, tanau gwyllt, Ma' 'na... Ma'r pwerau dylsen nhw fod gyda'r ffermwyr achos mae'r diwydiant yn gwybod, achos mae'r teuluoedd 'ma wedi bod ar y perci ar y mynyddoedd 'ma am myny- am flynydde, nhw sydd gyda'r sgiliau i delio gyda hyn, nid rywun fel NRW sydd dim ond gweld rhywbeth ar sgrin cyfrifiadur mewn swyddfa yng Nghaerdydd. Yym, llaw wedi codi fan hyn, ie. Yy, mae'r broblem arall sydd ydy yy bod yy dim byd i gael ar y funud i i gael gwared o redyn

Llaw tu ôl i chi, ewch i un y melin eto, ie. Dwi 'di dweud ie hefo yym rhoi llefydd yn yr ucheldir. Adfer mawndiroedd, ma' hwnna opsiwn lle ma' 'na fwy o dŵr wedyn ar y ar y top ar y ucheldir yn llefydd lle ma' 'na grug a felly sydd yn gallu llosgi a ma' hwnna'n helpio stopio'r tân os ma'n dod draw. A hefyd mewn dydi o ddim jyst mewn llefydd ucheldir 'dan ni'n ga'l taniau wyllt rŵan ti'n gallu weld you know dros Cymru ma' nw'n digwydd wrth ymyl lle ma' you know ma' lot o pobol yn byw yn dinasoedd a felly 'dan ni angen dod at ei gilydd fel cymunedau i m- i datblygu fel emergency plans mewn ffordd so ma' pawb yna'n gwbod beth i neud os ma' un yn dechre so ma' nw'n gwbo sut ie sut yn mynd i amdani ie. Di- diolch yn fawr iawn a ma' 'na ma' 'na law wedi codi fan hyn yy chi yn yn y gwyrdd fan 'na ie o'n i'n gwel' chi'n codi'ch llaw yn gynharach dyma ni meicroffon yn dod atoch chi. So ma' gynnon ni yym yy cyfalaf naturiol cyfoethog arbennig yng Nghymru yym a mae eisiau ni fod â fframweithiau cyfreithiol sy'n galluogi ni i gallu ymwneud gyda'r sector breifat er mwyn gallu gwneud y mwyaf hynny achos y gwir yw dim yym dim mae eisiau dod â arian o'r sector breifat miwn er mwyn sicrhau bod ni'n gallu edrych ar ôl ein carbon ein dŵr ac yn y blaen yndyfe fel bod gyda ni'r arian i gallu ariannu y gwaith sydd angen digwydd er mwyn sicrhau a cyfoethogi y cyfoeth naturiol yna i'r dyfodol hefyd. Gareth, fi'n gwybod chi wedi cael profiad uniongyrchol diweddar yn do gyda'r ta tanau yeah, gwyllt yma. Ie, ni'n di sôn yn fama na bai llywodraeth ydy'r tan yma. Llywodraethau sydd wedi bod yn tynnu niferoedd o ddefaid a gwarthaig ac anifeiliaid o'r ucheldir am flynyddoedd. am flynyddodd efo grantiau a'r schemes, a dyn nhw wedi bod yn gwrando ar y ffarmwrs. Y cyn lywodraeth, ia?
Y llywodraeth y gorffennol, ia? Llywodraethau cynt, ia.
Dwi'm yn rhoi bai ar Llŷr yma, paid â poeni. Ond... Dim eto. Am change. Dim eto, ie.
Dim eto. Ond, ond be' dwi'n trio ddeud ydi, ma' isio gwrando ar y pobol sy ar y llefydd 'ma, a ma' bob mynydd yn wahanol. A rhedyn yn broblam? Yndi. Mae eithin yn broblam. T'mo', mae marlod y carneddau yn rhan annatod a dyle bod ll- Llywodraeth Cymru yn sbio ar reina a, t'mo', maen nhw'n un o'r marlod hynna sy yn y wlad 'ma, a defnyddio nhw mewn ardaloedd. A 'run fath efo defaid, dorrwch y defaid, y gwartheg a'r marlod yn dôl ar y mynyddodd a gawn ni lai o dana, gawn ni fwy o fwyd a gawn ni fwy o waith i bobl ar yr ucheldir. Llŷr, gorffen gyda chi yn ymateb... Ie, wel... ...yr holl bethe chi 'di clywed, ond yn enwedig Gareth fyn 'na yn... Neges glir yn fanna, a dwi yn credu bo' raid ni gydnabod lle o ma' 'na ecosystem yno lle ma' raid ca'l y cydbwysedd yna'n iawn yy a dyna le ma'r her a ac yn amlwg chi'n 'mod dwi'n glustie i gyd dwi'n hapus iawn i drafod gyda'r sector unrhyw syniade yn dod mlan achos taro'r balans 'na yw'r her. Fel i ni 'di gweld gyda'r Cynllun Ffermio Cynaladwy dros y blynyddoedd, a ma' hwnnw yn broses sydd yn dal yn mynd i barhau, oherwydd ma'r cyd-destun a'r amgylchiade yn mynd i newid o flwyddyn i flwyddyn hefyd wrth i ni symud yn ein blaen e, felly ma' rhaid bod yn dynamic a ma' rhaid bod yn agored i esblygu a newid o hyd o hyd. Un cwestiwn bach agored i orffen te, ni 'di sôn tipyn am yr holl herie sydd yn bodoli yn y maes, yn y diwydiant ffermio ar hyn o bryd, ond ga' i ofyn i chi godi'ch llaw, ydi ffermio yng Nghymru yn gynaliadwy heddi? Dwylo lan os ych chi'n credu bod ffermio yng Nghymru yn gynaliadwy heddi. Un, dau... O, mae yna fwy, o, mae yna fwy rhyw hanner fyna. Wel, mae yna waith ych chi'n ei llinydd ar bwyllo'r gweddill bod ffermio yn faes cynal, cynaliadwy. O, bendant. A chymod, mae gyda fi blant sydd yn gweld i dyfodol yn y diwydiant. Chymod, dwi eisiau gweld cenedlaeth o bobl ifanc yn dod drwyddo sydd yn awchu i gael ei gafael ar y ffermydd yma, sydd yn gweld dyfodol, sydd yn gweld rhywoliaeth, sydd yn gweld y cyfleoedd. Nawr, mae hynny'n mynd i olygu falle newid, chimod, o safbwynt mabwysiadu dulliau gwahanol, dulliau newydd, ond ond wi wir yn teimlo, chimod, mae e'n sector cryf, mae e'n sector ma' raid ni siarad lan, ma'n ormod o siarad lawr wedi bod yn Diolch, diolch yn fowr chi.
Ma' ma' ams- ma' am- diolch, ma' amser wedi ein trechu ni.